Ikolli bżonn lil xi ħadd jaqbadni minn għonqi, ġieli jgħiduli. Dawk illi jafu illi hemm bżonn li jagħmlu xi ħaġa imma għadhom ma sabux dik il-grinta, dik il-ħeġġa biex jibdew. U kieku nista' jien naqbadhom minn għonqhom iwa, għax naf kemm once li inti bdejt titlef ix-xaħam, tiċċaqlaq, ħa tqum aħjar, ħa torqod aħjar, ħa jkollok aktar nifs, kemm il-kwalità tal-ħajja ħa timpruvja, ħa tkun aħjar. Imma ma nistgħu naqbdu 'l ħadd minn hawn, u tajjeb, għal ħafna raġunijiet. Imma nemmnu illi bil-kelma t-tajba jew inkella b'naqra raġunament u naqra emozzjoni nistgħu naslu. Allura għalik illi forsi tixtieq illi tibda tagħmel xi ħaġa għax qed tara jew qed tħoss illi m'intix fl-aħjar li tista' tkun u għandek bżonn xi ħadd jew xi ħaġa biex timmotivak, ħa ntik parir illi tagħmel hekk illum. Iftaħ naqra widnejk u ħa nitolbok illi sempliċiment iġġib karta u lapes u ħa tikteb u ħa tagħmel li ħa nsemmi, jekk jogħġbok dejjem. Anke jekk m'għandekx karta u lapes f'idejk, jew forsi għandek laptop, tista' tuża laptop, imma karta u lapes ħa nispjegalek għalfejn ikunu aħjar, jiġifieri fil-każ erġa' ara dal-video aktar tard. Mela, fuq dil-karta li inti ħa ġġib, ħa taqsam fi tlieta, mela ħa jkollok tliet kolonni. Fl-ewwel kolonna ħa tikteb x'inhu jdejqek. Tgħid pereżempju jiena qiegħda nilbes size 16 u s-soltu normalment tkun pereżempju size 12 ħa nivvinta. Jiena qiegħda naqta' nifsi, jiena qed inkun aktar bin-nervi, jiena m'għandix żvog, jiena qed jitlgħuli aktar malajr, mhux qed norqod tajjeb, mhux qed inqum tajjeb, qed inħossni mfarrka, Ikteb dak kollu li qed idejqek. U nixtieqek ukoll tikteb l-emozzjoni li qed tħoss. Tgħid pereżempju, Qed inħossni irrabjata, bin-nervi, ikolli aptit niekol kull ma nara quddiemi, frustrata, bid-dwejjaq, ġieli anke nibki. Ikteb li trid, żvoga b'att tal-istonku fl-ewwel kolonna. Ħa naqbżu għat-tielet kolonna, mhux għat-tieni, għat-tielet kolonna. Kif taħseb illi tkun jekk il-Bambin irid tibda tieħu l-affarijiet bis-serjetà? U tikteb per eżempju size 12, kuntenta, enerġetika, mistrieħa, iktar fil-paċi, aktar inħossni li achievjajt xi ħaġa mela fulfilment jgħidulu bl-Ingliż, iktar self-confident, iktar nemmen fija nnifsi. Ikteb dak kollu li tixtieq u temmen li ħa tħoss meta inti ħa ġġib ir-riżultati li tixtieq inti, mhux li jixtieqek ħaddieħor, għax din importanti, tagħmel xejn għal ħaddieħor, għax forsi tagħmilha darba darbtejn tlieta u tiddejjaq, li ħa tagħmel ħa tagħmel għalik. Ġifieri per eżempju jista' jkun tgħidli jiena mhux id-dehra, jiena saħħti, jiena mhux saħħti kif inħossni. Ara x'inhu il-każ tiegħek personali u x'inhu, once li int ħadd tagħmel l-exercise, bla ma trid, ħa tolqot ħafna affarijiet. Jiġifieri anke jekk timmira għal saħħa aħjar, ħa jkollok dehra aħjar. Jekk timmira għal dehra aħjar, xorta ħa jkollok saħħa aħjar, għax dawn imissu ħafna ma' xulxin. U naturalment il-moħħ, kemm għad-dehra, kemm għas-saħħa, timmira x'timmira, il-moħħ ħa jħossu aħjar ukoll. Mela dik it-tielet kolonna ta' inti x'tixtieq tasal għalih u kif tixtieq li tħossok. Fin-nofs, nixtieq hekk tikteb u tgħid, Jekk ma nagħmilx xi ħaġa issa, x'ninkwieta jew x'nibża' illi jkompli jmur lura. Mela pereżempju jgħidlek, ara, jekk illum size sixteen, naħseb li niġi size eighteen, twenty. Jekk illum qed naqta' nifsi wara għaxar passi, naqta' nifsi wara ħames passi. Jekk illum m'iniex qed inħossni komda il-baħar, ħa nispiċċa li laqqas biss pereżempju nkun irrid noħroġ mid-dar. Qed nivvinta u forsi qed nesaġera, imma ikteb dak kollu illi inti tibża' jew taħseb illi jekk ma tagħmilx xi ħaġa fuqha llum, l-affari, l-affari li għandek fl-ewwel kolonna, x'jista' jiġri, x'jista' jkunu l-konsegwenzi talli ma tagħmel xejn, dawk ħa tniżżilhom kollha fit-tieni kolonna u ħa tikteb ukoll kif ħa tħossok. Pereżempju, fl-ewwel kolonna ktibt frustrata, f'tan-nofs ħa tikteb mhux talli frustrata, talli mdejqa, talli jtini l-biki, whatever, battal is-sonku. Dik il-karta mbagħad aqbadha, żommha xi mkien fejn taraha ta' spiss, u kif tkun fil-mument, għid issa jiena, u dawk ħa tiktibha isfel, x'se nagħmel biex mill-ewwel kolonna biż-żmien nasal għat-tielet kolonna u biex nevita t-tieni kolonna, biex nevita l-konsegwenzi agħar minn tal-lum. U l-action plan tiegħek mela ta' x'se tagħmel ħa tikteb isfel. Jista' jkun tgħid ħa niftiehem mal-partner u pereżempju nibdew immorru jogging, nibdew immorru ġirja. Jista' jkun tgħid ħa nċempel xi mkien, nagħmel appuntament, ikolli consultation biex pereżempju kif nagħmlu hawnhekk at New Better Life nagħmlu group sessions. Jekk hux barra, jekk hux indoor, jekk hux inkella online. Jista' jkunu ħafna affarijiet. U jekk fil-każ tagħna nistgħu ngħinuk, tista' anke ċċemp lilna fuq 99003909 jew issibna fuq il-paġna tagħna NU Better Life. Però ara inti x'tippreferi tagħmel one għax l-importanti li dak li ħa tagħmel ħa tieħu gost tagħmlu. Ħafna mill-membri hawnhekk, u hawnhekk għandna ftit anke success stories eċċetera, kienu xi darba bħalek, kienu xi darba fil-before photo tagħhom, Biż-żmien, bil-paċenzja u bid-dedikazzjoni waslu għal riżultati ħafna aħjar milli kienu bdew bihom. Ara inti xi jferrħek, ara inti x'tista' tagħmel u li żżomm għat-tul taż-żmien. L-importanti li mill-ewwel kolonna naslu għat-tielet kolonna u assolutament nevitaw it-tieni kolonna. Niltaqgħu!